Assalamualeýkum hormatly görüjiler! Bul hepdäniň muhim habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen hoş geldiňiz! Hust welaýatyň Şeýh Zahid Puhantynynyň ýakynynda ýüz sany güruhi gömülen jeset tapylyp, sişenbe gün bul welaýatda täzeden topraga berildi. Owalky gözçilikler bul jesetleriň Şurawynyň Afganystana hüjüm eden wagtlardan galanlaryny görkezýär. Bul güruhi gör şul hepdäniň ýekşenbe gününde tapylyp, Sişenbe güne täzeden gömüldi we bul jesetlere aýallar hem şamyldyr. Bul welaýatyň şäherdary Bismullah Bilal bul jesetleriň şorewiniň hüjüminden galanlygyny aýtýar. Afganystanyň Mahajirler wezirligi bir müň alty ýüz sany afgan muhajirler Türkiýe ýurdunda tutsakda bolandygyndan habar berdi. Bul wezirligiň muini Abdurrahmani Raşid Bul tutsakda bolan afgan muhajirlere tutsakdan azat bolmagy üçin köşüş bolýandygyny aýdyp, şul hijri-şemsi ýylyň başlandygyndan bäri alty ýüz sany afgan muhajirlerine Türkiýe ýurduň bendihanalaryndan azat edendiklerini aýtýar. We hem-de bul mes'äläni hal etmek üçin ýörite bir wekil Türkiýe ýurduň büýükleri bilen gepleşik geçirendigini aýtdy. Muhajirler wezirliginiň aýdyşyna görä, häzir Türkiýe ýurdunda üç lek sany afgan muhajirler ýaşaýarlar. Afganystanda bäzi ýaşaýjylar işsizlikden şikaýat edip we işsizlik bäzi ruh hassalyklara sebäp bolýandygyny aýtýarlar. Paýtagtyň ýaşaýjylary işsizlikleriň köpelmegi bäzilaryň jenaýat etmegine sebäp bolup, bäzilaryň hem ruh hassalyklaryna sebäp bolýandygyny aýtýarlar. Bu arada Ijtimaýy işler wezirligi şu ýylyň dowamynda ýüz elli kişä iş mümkinçiliklerini döredendiginden habar berýär. Bul wezirligiň sözçüsi Semialla Ibrahiminiň aýdyşyna görä, bul wezirlik tarapdan on dört ýüz ikinji ýylyň başlandygyndan bäri bir ýüz on müň gowrak kişä iş jawazy berildi. Jowzjan welaýatynda sişenbe gün iki ýüz on fa mile nakdi pul we gyş egneşikler paýlandy. Bul welaýatyň Mähajirler başlyklygynyň mes'ullary bul ýardamlaryň daşary ýurtlardan mejbury çykarylan afganlara paýlanjaklygyny aýtýar. Jowzjan welaýatynyň Mähajirler başlygy Möwlewi Amanullaý Talhanyň aýdyşyna görä, bul ýardamlar her fa mile iki müň afgani nakda pul we gyş egneşiklerden ybaratdyr.

Yslamy Ymaratyň Goranmak wezirligi bir habarnamada bul ýygnak iki ýüz ýedinji Al-Faruk bölüminiň bäşinji sypahyň komandany Muhammet Rahim Hadimiň idara etmekligi bilen Hyrat welaýatynyň Yslam Kala serhedinde guralandygyny aýtýar. Aýdylyşyna görä bul ýygnakda merzi hemkärlikleri bekişdirmek we merzi meseleler barada gepleşik geçirildi.

Gül wezirligiň başlygy bul meseleler gepleşik bilen çözüljekdigini aýdyp, bu ýüzden ülkeler bir-biregi bilen gatnaşyp bilýändiklaryny aýtýar. Hyrat welaýatynda Türkiýäniň ýardam binýady tarapyndan Imam Buhari medresesi we ýer titremede nugs gören bäş ýüz kişä nahar we nakdi pullar paýlandy. Birnäçe wagt öň Afganystanyň Hirat welaýatynyň Zindejan uluslarlygynda ýer titremede köp ildaşlarymyz şehit bolup we ýaralanandy. Şol jümlede Türkiýe ýurdy tarapyndan we şul ýurtdaky haýryýa müesseseleri hem ýardamlaryny iberendiler. Türkiýe ýurdunyň ýardam bunýady hem ynsany ýardamlaryny ulaşdyryp, bul bunýady häzir hem ýardamlaryny dowam etdirýor. Owganystanyň Wezirler başlygynyň ykdysady orunbasary Mulla Abdulgani Biradar Russiýa Jumhurbaşlygynyň Owganystan üçin aýratyn wekili Ruslan Adulgiriýew bilen duşuşdy. Wezirler başlygynyň ykdysady orunbasarynyň aýdyşyna görä, bu ýygnakda Owganystan we Russiýanyň ikitaraplaýyn ykdysady we tijaraty gatnaşygy, russiýa täjirleriniň Owganystanda maýa goýmagy, howanyň üýtgemegi we syýasy gatnaşyklaryň giňelmegi barada gepleşik geçirildi. Habarnama görä, Russiýa wekili bu ýurduň täjirleri Afganystanda maýa goýmak isleýänliklerini aýtýar. Afganystanyň Ihsýaýa we maglumat edarasy duşenbe ýigrimi üçünji delu ýurduň sadyrat we warydaty şu ýylyň jedi aýynda bir ýüz kyrk dokuz aşariýe dokuz million dollar sadyrat we ýedi ýüz segsen bäş aşariýe dört million dollarlyk warydat bolandygyndan habar berdi. Bul edaranyň aýdyşyna görä, jedi aýynda gowrak sadyratlar Pakistan, Hindistan we Arap Emirligine bolup, gowrak warydatlar hem Çin, Iran we Pakistandan bolandygyny aýtdy. Ysraýyl we Palestin arasynda bolan Gazadäki savaşda her ýigrimi dört saatda iki ýüze ýakyn palestini kişi şehit bolup, onlarça kişi hem ýaralanýar. Aýdylyşyna görä, Ysraýyl we Hammas savaşynyň başlandygyndan bäri halaça ýigrimi sekiz müň u üç ýüz u kyrk kişi şehit bolup, altmyş ýedi müň u dokuz ýüz we segsen dört palestini kişi ýaralandy.